Mae Dyfnaint wedi sefydlu ei hun fel cyrchfan bwyd poblogaidd i dwristiaid, gyda siope fferm o safon uchel a thafarndai gastro sydd wedi ennill gwobrau. Mae'r sir hefyd yn gartref i nifer o ffermwyr a chynnyrchwyr uchel eu parch, A dyma be sydd wedi denu criw o ffermwyr moch o Gymru yma ar gyfer taith astudio wedi ei drefnu gan Menter Moch Cymru.
Cynhyrchwyr o um, Gymru sydd wedi dod sydd yn gwneud rhywbeth tebyg i'r busnesau da ni'n ymweld â. Da ni'n dod yma i cael syniadau a gweld beth sy'n nhw'n gallu gwneud yn wahanol neu newid rhywbeth adra. A mae eisiau syniadau newydd um, o hyd i weld beth fydwch chi arall gyfeirio ac adio a wneud eich busnes chi'n wahanol i bobl arall.
Mae'r daith yn cynnwys ymweliad â River Cottage, y tyddyn organig a sefydlwyd gan y cogydd Hugh Fernley Whittingstall. A'r grŵp yn mwynhau cwrs cyflwyniad i siacwteri gan y crefftwr blaenllaw Steve Williams.
Des i ar y taith i gweld busnesses arall sydd wedi bod yn llwyddiannus ac yn neud um, blychiau porc a products porc, cynhyrchion porc a gwerthu nhw, a gweld ym mha ffordd maen nhw wedi datblygu'r busnes i bod yn llwyddiannus i creu profit. Come on then. Gatre yn Moch Coch, dyn ni'n neud llawer o dry cured products yn barod. Felly heddiw, dwi'n cyffroes iawn i dod i River Cottage. Um, dwi'n ffan mawr a dwi darllen llawer o llyfrau nhw um, pan o'n i'n dechrau band. So, i gweld receipts newydd a ffordd maen nhw'n wneud cured meats, yn enwedig bore yma, nathon ni gweld sut i wneud coes cyfan. Hefyd, mae yna tipyn o gwyddoniaeth i gwybod pam mae pethau'n gweithio fel maen nhw'n gweithio. pam ni'n neud pethe, pam ni'n sychu i'r cig, beth sy'n neud yn saff i neud. But you want all of that pure on all of that meat, so what? Dwi di cael agoriad llygad a ma na syniade da yn e. Yym amser ydi o yym i baratoi i gael y deunyddie i neud y cymysgedd yn gywir ac mae Stephen wedi dangos i ni heddiw dydi o ddim yn anodd jyst mater o fynd ati ydi o. Mae charcuterie yn ffordd i creu cynhyrchion gyda added value. Falle bod y cig yn mynd o werth 8 punt y kilo i mwy fel 60 punt y kilo.
Yn ystod cyfnod lle mae ffermwyr moch dan fwy o bwysau nag erioed i wella ffythlonrwydd eu busnes, Mae ymweliad i fferm Kenny Ford yn rhan bwysig o'r daith. Yma, maen nhw wedi bod yn ffermio moch am ugain mlynedd, gan ennill nifer fawr o wobrau am gynyrchu porc a safonau lles uchel.
Mae small holding da ni gytre. Yym, ni'n cadw yy gwartheg yy Dexter a mae fiches fach o uh, moch da ni, a ni'n gwerthu bocsys cig wedyn. A ni am dod ar y daith yma i dysgu mwy am fel mae moch yn cael uh, ffarmio yn ardal Wyniaeth, a i ni'n treol mestyn mas i cwsmeriad Wyniaeth gytre, a'n treol dysgu sut mae ffermwyr eraill yn gwneud hynny.

yn seiliedig ar eu harferion ffermio cynaliadwy. Mae'r ymweliad hefyd yn gyfle i weld y lladddy symudol cyntaf i gael ei gymeradwyo yn y Deyrnas Unedig.
Ni wedi gweld um, lladddy eitha unigryw heddi de, un sy'n trefeilio'r cewn lori i maniaeth Mane. Um, maen nhw'n gweud byddai rhai cael um, Hwb sy'n maniaeth mannau i cael y lairage a'r a'r drainage wedyn i casglu'r dŵr ar ôl golchi lawr a pethe. Ond dwi'n meddwl y bydde gen yym helpu ffermwyr enwedig yn llefydd y lot mwy gwledig fel ni de yn yn y gorllewin. Ni'n goffod teithio byti dwy awr un ffordd a Bydde ge lot yn haws i ni os byse lladd dyn mwy agos. Dwi'n credu mae'n cost yn peth mawr, da pris diesel ar y funud. A dwi'n meddwl mae bydde'r moch lot yn hapusach ddim gofod drefeili mor bell.
Mae ymweld â llu o fusnesau gwybodus ac ysbrydoledig yn amlwg wedi bod o fudd i'r bridwyr. A Menter Moch Cymru yn gobeithio bydd y syniadau a'r cyngor ymarferol yn cael ei ddefnyddio gan y rhai sydd wedi mynychu'r cwrs yn y dyfodol agos.
Mae pawb jyst wedi cael ei ysbrydoli gymaint gan pawb, y siaradwyr a'r ffermydd dan ni wedi bod yn ymweld a wedi cymryd gymaint allan ohono fo ac yn barod i fynd adre wan, gobeithio i roi hyn ar waith.